nice one wĩ mwega mwĩroreri ha marĩtwa makwa njĩtĩkaga ta peter henry kana director peter henry na ũmũthĩ hena mũgeni ndĩ nake nĩ ndamũcaririe thutha wa kĩigua akina nyĩmbo kadhaa kadha na ngĩigua nyĩmbo icio ciake nĩ ciragemea mũno mwena wa wendo na ndacithikĩrĩria ĩ ngĩona tarĩ mũndũ ahũrĩtwo nĩ ituĩka rĩa kĩwendo, kana mũndũ maybe ahĩtũkĩire heartbreak one, two, three, nĩkĩo ndĩramũcaririe. Maybe mũndũ ũyũ ĩ, ahota gũgũteithia, ahota gũkũmĩrĩria, akorwo nĩ ga story gake, agũtarĩrie rũgendo rwake rwa wendo, na ũrĩa rũthiĩte, na twahota o gũthoma kaũndũ one, two, three. So karibu sana mũgeni witũ, ũtwĩre ũrĩa wĩtagwo, na kũrĩa ũkiumĩte baba. Thengiũ thengiũ, marĩtwa makwa nĩ Patrick Ndũng'ũ Kamau, Mawini nĩ Ndũng'ũ wa Kamau. Ndũng'ũ wa Kamau. Ĩĩ, nĩnĩte mwena wa Mũrang'a, Saba Saba, Kandani. Kandani. Ĩĩ, kũu nĩkuo mũciĩ. Kandani nĩ o Saba Saba ĩ? Ĩĩ, na hau Keno na hau. Oh. Na ũkĩrĩ na thauti nĩgetha ũkĩiyũke nĩ mwĩrorerie. Ĩĩ. Ĩni. Atĩ Ndũng'ũ wa Kamau? Ndũng'ũ wa Kamau. Ndũng'ũ wa Kamau maciarĩtwo marĩ igana kwao? Gwitũ tũciarĩtwo tũrĩ andũ ana. Ĩĩ, anake erĩ airĩtu erĩ. Ĩĩ. Rĩu we wa kĩgana kwanyu? Niĩ ndĩ wa gatatũ. Wĩ wa gatatũ? Ĩĩ. Aciari aku meho? Othe meho. Ndũkĩmageithie? Ndageithia aciari akwa Mercy Njeri na George Kamau me mwena ũrĩa wa Kandani Sabasaba Kĩbĩngũ. Ĩĩ. Mageithĩke na sister ciakwa Jane Mũthoni na Mbũrũ ndamageithia o harĩa marĩ. nĩ mwakĩgeithio nĩ inyuĩ mũkĩgĩthĩke makĩria rĩu rĩ nĩ gĩtũmi kĩa ngwethe rĩ Ĩ, ndĩrathikĩrĩria nyĩmbo ciaku rĩ Ĩ. ndĩraigua nĩ twahĩtũkĩire heartbreak ĩ, nditũ nditũ mũno Ĩ, na nĩkĩo ndĩronire ngwethe tondũ nĩ nguoete video cigana na cia nyĩmbo ciaku ĩ, nĩrekire. rĩu rĩ hena mũndũ wĩ haha ũguo ĩ na no nyende mĩmbi onake ũmũmĩrĩrie Ĩ. tambĩrĩria thabarĩ yakwa ya wendo ũcio ndũranyinagĩra ĩ Mm. Yanjirie mwaka wa 2018 hapo 2018 ĩĩ Aha, ndarĩikanga hĩndĩ ĩyo aha. kairĩtu ĩ gagĩũka gatarĩ bĩa gatarĩ bĩa gatarĩ bĩa Ehe. ndarehirwo nĩ andũ maya maihũragia gũkũ stage-inĩ kamagĩra kamagĩra kĩnjĩra ndũgĩteithia ũyũ ĩ Mm. no atuĩke mũ mũka waku mũthenya ũmwe Nĩguo makwĩrire? Eh, nĩguo manjĩria kamũhe ũndũ ndangĩhĩndirio ngingo Aha. niĩ kairĩtu aka arĩ o kanini no no ndonaga na maitho arĩ o mũni Arĩ, nĩ no ndo- kamũcacana. mũcacana Eh. tona ndarĩ o mũni ndarĩ na mĩaka kuma ndarĩ na mĩaka 17 19 17 18 amo Ngai. Ngie- ona niĩ Mhm. rĩu ĩ niĩ ngĩka atĩrĩrĩ ngĩmũteithia na ngĩoya namba ngĩmwandĩkĩra thimũ-inĩ ndarĩ na thimũ ngĩandĩka maratathi na ngĩmũnenge Wamũnengera nĩkĩ?

Niĩ ngĩmũnengere igana na ngĩmũhe namba yakwa ya thi. Hĩndĩ ĩyo mũrakua ngari ciakũ? Cia Thĩka Makongo Tutie Sacco. Okay. Ĩĩ nĩho ndutagĩra wĩra. Nĩwona rĩu? Ndamũnengera igana, nĩtwohorana ũguo? Hĩ, mũirĩtu ĩ, nĩanina mĩaka ĩrĩ, akĩhũrĩra thimũ. After two years? Two years. Nĩagwetha? Akĩnyetha. Akĩnjũria atĩrĩrĩ, nĩ mwanake ũrĩa wanguĩte na ngari wa kĩganjo? Ĩĩ. Ĩĩ ngĩmwĩra nĩ. Nĩwe. He na niĩ ngĩigua ndakena. Ĩĩ. Ĩĩ, o ũguo ngenete, thimũ yake yahorire mĩeri ĩĩrĩ. Ah. Ndamĩhũragia ũtukũ na mũthenya. Atĩrĩrĩ, Ĩĩ, nĩakũhũrĩra ĩĩ, na nĩ mwaria, ĩĩ. nĩwakena. Wega ta wega. Acoka ahoria thimũ. Rĩu niĩ ĩ, nĩahoririe thimũ. Ehe. Ndĩmĩgeretie ũguo-ĩ, Mm. nĩyathire ĩkĩingĩra. Mhm. Tũkĩiguithania. Mhm. Kwĩ gatatũ, Sunday nĩtwandĩtĩte nake na agĩũ. Ehe. na agĩũka Kũndĩti ũramaanisha kũndĩti atĩa? nĩ okire Ehe. nĩ okire agĩũka gwakwa Mhm. Ĩĩ. Na akĩrara. na akĩrara Ehe. na agĩthonga kwao Ta mbotige. eni Tũtware kahora. Mm. Oka gwaku-rĩ, atathongete-rĩ, Eh. mweka atĩa? tondũ andũ mekaga atĩa Ũgĩe na gĩko mweka. He ũndũ twekire. Ya bata. Ĩĩ thogora thabarĩ ĩyo ya mĩaka ĩrĩ wetereire mũndũ ĩ. Ĩĩ no nginya igana rĩrĩa rĩakwo o hau thĩinĩ. Ah, no nginya eke o kaũndũ. Ĩĩ na ndagĩmwĩkire o kaũndũ kega. Tũthi na mbere. Nĩ athonga. Nĩ athonga. Mm. No nĩ athonga. Twanjire kũndĩti maita maigana ona ũguo tũkĩndĩti maita matatũ. Mm. Kwĩ mweri thigũkũ ya kĩndũ twerobu hau ũguo. 2018 mm. hau ũguo. Mm. Nĩndamũ- ndahota ndamũikia ndamũikirie Mm. tondũ twaraga nake rĩngĩ aciari ake matiakenie mamwĩre acoke kũrĩa ara haiya tondũ arĩ o mũnini rĩu nĩ aingatwo yaingatwo rĩu ena mĩaka igana Ah, ndaharĩ na gĩbandĩ Iwe. Ona ndĩrĩ o mũnini ndĩrĩ ona rĩu ndĩrĩ rĩu ndĩna 19 okay Eh, Ehe. ndĩna 19 Mhm. ona nĩ acoka gũkũ gwakwa Eh. twanjia gũikarania ũguo nĩ agĩa nda Ũguo ũguo tũga cia nĩ agĩa kana kana ga kahĩ. No twanjagirie ũguo ngona mũndũ arĩ ona wana thĩinĩ wa. Kaba ũtige no teng'eria mũno. Eh. No teng'eria biũ. Eh. Mũikarania rĩ. Eh. Akĩgĩa nda thutha wa kĩhinda kĩigana atĩa? Niĩ akĩnjĩra ĩ. Hmm. Akĩnjĩra ĩ. Hmm. Nĩyo mendia kĩo maũndũ macio. Aya. Ndio kioro. Wewe tuli ya nini tuli ya 17 19. Eh, ni akinjira uguo akinjira ruo kiena nda. Eh na No nda. ngwĩci akĩingatwo kũrĩa ĩ anga nĩ tathi agĩika- agĩthiĩ agĩtwarwo agĩthimwo Akĩwe nayo. Ĩĩ. Aikarire kwa ihinda rĩigana atĩa nĩgetha acoke gwaku? Nĩwona twandĩti harĩa ahũrĩire thimũ ĩ Eh. twandĩtangirie kuma maita matano ũguo. Okay. Nĩwona Mhm. rĩu ha thigũkũ-inĩ nĩ atha tondũ nĩ njũĩ nĩ ta arĩ o cukuru ĩ Eh. rĩu nĩwona harĩa acoka gũkũ ciana ngamamwo nĩ athiĩ akĩmũtwara Mhm. ona angĩcoka akĩrwo coke kũrĩa ara Ararĩ. ara ndakwenda gĩ- gĩ- gĩ- gĩcambio gĩa baba wao ndakwenda maũndũ maingĩ na baba wao Okay. Niĩ to ndagĩthũkũmaga-ĩ, tũgĩikara, tũgĩikarania, o ciana igĩrĩ cikĩanjia mũciĩ ũguo. Kĩndũ mweri wa kenda ũguo wa ikũmi na ũmwe nĩtwagĩire kana, nĩwona twarũga mwaka mwerũ, tũgĩthiĩ ũguo nĩtwagĩire ka, kana, tũkĩgĩa kĩgĩa na njĩra ya CS, magagĩa tũũndũ tũu ũguo, kana gakirindwo kidogo, tũgĩcoka na mũciĩ. Kana nĩkarindwo? Ĩĩ, o wiki nĩkũnogera nda, nĩkũnogera kanogeire nda. Rĩu-ĩ, nĩtwacokire thibitarĩ rĩngĩ, akĩgĩa gathĩna ka kuongithia, nĩacokire kũu na akĩagĩra na tũgĩcoka tũkĩanjia gũikara o wega. Rĩu thabarĩ itũ tũgĩthiĩ ũguo tũgĩthiĩ ũguo, mwana nĩaikarire ũguo kĩndũ mwaka, mwaka, mwana ũyũ ndarakũra. Mwana ũyũ ndareka atĩa? Ndarakũra. Ndarakũra. O mwana ũyũ ndĩramũiga ũguo wega wega, ndio amerutire akĩ maũndũ mamwe nake ndaramenya. No koguo he maũndũ one two three ekaga ndacokire kũmenya thutha-inĩ. Rĩu mama, Ĩĩ Mũrutĩre ekaga waku. one two three. aha, Ĩni. nĩ marĩkũ macio Nao wantu magiragia mwana akĩae gũthiĩ. ta magwete? Ĩni rwona kuma nja ya kĩhiko. Aca, Ĩ? kuma nja ya kĩhiko nĩ gũtũme mwana ndagakũre? Ĩĩ tondũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa athiĩ kuonana na andũ arĩa angĩ kũu na mwana ũcio no aronga rĩ, nĩ handũ thakame icio ci- cithiaga cikagucania. Nona? Ndwagĩrĩirwo. Ndwagĩrĩirwo ona hanini mwana akĩonga. Mũtumia waku Mm. arenyũrithia nja Ĩĩ. akĩongithagia. Akĩongithagia. Nĩaho- nĩakoretwo ahona. Rĩu ona mĩ rĩu ĩ. Ĩ. Kana ambirie kwenyirithia tarĩ Mami ũguo. atuĩ wĩra ta niĩ nguma thaa ikũmi Mhm. ndauma thaa ikũmi gũkũ ndĩrĩcoka thaa thaa ithano-inĩ tondũ nĩ wĩra wa matatũ Mhm. nona rĩu ona tũtina time nake njega Ĩĩ. handũ okĩmĩria mbĩa ndĩragĩcaria o wega ĩ Amĩria agweterere. rĩu ndaromĩrĩria arona tarĩ time njagĩte Eh, ĩni ona akaiyithia. ageka ũguo maũndũ macio Rĩu mwana nĩ aikarire mũno nĩ anie mĩaka ĩrĩ akĩgathiĩ. Ĩĩ. Agĩkaga tũũndũ tũu. Endia kũigua ndakwĩrĩte mĩai maita matano ũmenyete mũndũ nĩ arathiĩ nja mũgacoka. Akenyũrithia. Ĩĩ. Ngamenya. Ũkamũrekera. Ngamũrekera ngauga Ngai oga tuohanĩre. Ũkamũcokia. Ĩĩ. Rĩa kerĩ akenyũrithia na mũndũ ũngĩ tofauti. Ĩĩ ngamenya. Ũkamũrekera. Ĩĩ. Rĩa gatatũ. Ngamenya. Rĩa kana. Rĩu rĩa gatatũ rĩa kana na kũu ũguo-ĩ, Eh. rĩu nĩ kũrĩa ndamũhithirie na mũciĩ, Mm. na ona rĩu hau nĩ aikio maitho wega nĩ aci- nĩ aciari ona akorwo ndirĩ hau no ndĩragĩũka wikendi. Mhm. Koguo tũndũ tũu ndaratiga no aroneka one two three ũguo ngĩaga kũmĩrĩ. Kĩaga kũmĩrĩria. Rĩu hau nĩho twatiganĩire na mũndũ ũcio. Tamba tũcoke haha mwana. Eh.

Ngĩmuoya ũgĩa thayũ, ngĩhũrĩra mamu wao, ngĩmwĩra tũcemanie Thĩka taũni, na nĩho niĩ ndamũnengereire mwarĩ. Na rĩu rĩ, wamenya nĩ aciti rĩ, ndwamwanũraga? Aca, rĩu ndahũrirwo, nderagwo nĩ baba mbara ti njega no ndamũhũraga kido, kidogo. Nĩwamũhũraga hanini? O hanini agerie gũcenjia tondũ ona ndirĩ na bata na, nake, nake ngwĩciria nĩ ĩrĩa yarũanio ndahorera. Nĩagũcokagĩria ngundi? Aca rĩo. ndũngĩona ngũmuona ndũngĩespeti mũndũ angĩkorwo agĩka ũguo gĩtũmi gĩaku kĩnene gĩa gũtigana na mũtumia waku rĩ nĩ kĩ the main ũtharia arĩ gĩtharia maũndũ biũ macio nĩekire nĩekire maũndũ macio na rĩu nĩwarũmagĩrĩra andũ aya mara- ma- maramũrũma rĩu ĩ ndiarũgamagĩrĩra tondũ nĩkĩo mũhĩtia tondũ nĩkĩo mũhĩtia aca ĩ

ndaiganagia Kana nĩ mũnyotire wake warĩ igũrũ. Uĩ. haya Ĩ. eh? Rĩu ũcio ũyũ nĩ arwanio. Rĩu akorwo nĩ ũrarĩithia ng'ombe ya rwanio. ũkĩmũhikia rĩ Eh. tondũ coke haha thutha hanini rĩ Mm. tondũ nĩwamenya rĩu no nginya ũkorwo ũkĩmenya thĩna wa mũndũ rĩ Mm. wa mbiriha mũitũ ũkĩmũhikia rĩ arĩ Are you well up financially? Nĩ mũirĩtu ũcio harĩa ingĩmũte- ingĩ- ndi- ndagĩrĩirwo gwĩka ũguo Yaani kĩmbeca rĩ, ũkĩmũikia arĩ arĩ sawa? kĩmbeca Eh, akĩrĩ cukuru haiya, wamũrutire cukuru? ĩni akĩrĩ cukuru Nawe warĩ wĩra? na ndarĩ wĩra ona ndakoretwo ndauma cukuru ona niĩ hau ũguo nda drop kidogo koguo ndikarire Rĩu ũkĩmũhikia rĩ, Eh, ah, nĩ gũkwendaga kwendete kana nĩwe wamwendete? Gũcokia thutha-ĩ, niĩ nĩwona nĩgũteithia arĩa twateithanirie. Akorwo ndanyendire ndangĩahũrĩire thi, Thimũ. kuoguo namba yakwa ingĩamwandĩkĩire amĩtarũre na amĩ- Na amĩte. na amĩte. Kuoguo ona thabarĩ ĩyo nditũ ndingĩagerire, ona ndĩriraga mũno. Ũguo wamũrutire cukuru, Ĩ? aumire cukuru nĩgetha oke kũhika. Ĩĩ, ngwĩciria aumire thukuru oke kũhika. Eh. Ĩni. Haya, Ũkĩmũhikia-rĩ, arĩ virgin? Tũhũthĩre kiugo kĩu. Ĩĩ, arĩ hau arĩ ũguo. Na nĩguo nyonaga atĩrĩrĩ, Mm. nĩ kũrĩ endaga gũ compare hmm. wanyita anga hmm. nĩ arenda mũndũ ũyũ ũyũ mũtungu ahana atĩ ũguo ngwĩciria no ndamwĩraga atĩrĩrĩ hmm. ũrekĩra handũ harĩa atagĩrĩire nĩ wĩtĩkĩre wahikirie ũguo nĩ niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ monanĩte nake koguo nĩ wĩtĩkĩre ndamwaragĩria no njĩra gũtuĩra mũno no tige gwĩka maũndũ macio mũno iganĩra na nani Ĩĩni, akauga, ĩĩ no, no gũcoka ũkaigua maũndũ ta macio mahanĩka. Nĩ toko nĩwakĩmũcamithirie akĩigua nĩ mwaki mwaki akĩmenya rĩu no nginya. Rĩu ĩ, ngũ cia mũirĩtu ũguo twĩtagwo gũtũrwo gabĩnji na kũu ũguo-ĩ, nĩmonaga makona mũrũgo, nĩmacokaga maka, makarũgore. Makahorera. Ngũcia nake arũgarũgagĩra gwakwa no hau a, kahinda kau gatiagĩ, ndagĩrĩirwo gwĩkĩra ũguo gwakwa. Na rĩu-ĩ, kaĩ wĩna ngoro njega atĩa? Ĩ, mũirĩtu ũcio ndamwendete. Agũnjitiria mbere Ĩ. na ũmenye. Na menye. No menye mũmũrũmi. Ĩni. Na Ngai ũguo akiuga atũhanagĩre ngĩka ũguo. Nake mũgĩkũyũ nĩ augĩte wa mũcoka nĩguo ũrĩaga mũndũ. Ngwĩciria nĩguo wakĩndĩire mũno. Mũrũi ndiramenya kana no ũkorwo na ngoro ta ĩyo. Atĩ mũndũ wa gũciti rĩa mbere na rĩa kerĩ. Na ũmenye nĩ arũmithia nja. Ndiramenya kaũndũ kau karagũthomithia atĩa. Na maybe hau wĩna kĩhiko na kĩna mĩcukacuko one two three.

Ũũ nĩ kwenyũrĩrwo ma ma, na magakorwo marĩ o hamwe, na no maikaranitie, onokorwo nĩ magĩtiganire. Reke tũcoke harĩ we. Mm. Haya, rĩu rĩ, mm. nĩ athiĩ kwao. Nĩ ũkũmwetha? Aca, hau ũguo ndamwetera mamu wao ĩ. Mm. Rĩu ndarĩkanĩtie nake, mm-hmm. na Ngai ngamwĩra he ũmĩrĩu. Mm-hmm. Ĩ? Ngai nĩ athũire ndigano. Nĩ athũire ndigano mũno mũno mũno. Mm-hmm. No ndaigua ndĩ na kĩronda kĩritũ atĩ ona ingĩamuonire wika Mm. ndamwona ndaka raini ya thĩ wĩra-inĩ ndagakinye tondũ ndaiguaga nĩ arahiũkia wendo ona kĩronda kĩrĩa ti kĩhonu Yara. ĩni mũndũ hĩ Yarumura wendo. ĩ ningĩ mũraru we Mm. niĩ nĩ gũkwendaga kwĩria ũthiĩ ũkarĩe maica Mm. waigania ĩ Mm. wakorwo itonete mũndũ nĩ ũgacoka ithenya-inĩ rĩa yake. Rĩaku tondũ ndĩrona nĩ maica arenda kũrĩra gwakwa na ti wega. Rĩu nĩ athire ũguo, mm. ngĩmwona tiga kũgera wĩra-inĩ ũguo, mm-hmm. ngĩona nĩ twarana ũguo. Rĩu mwaranirwo biũ? Ĩĩ. Kuma mwatigana nĩ mĩaka igana? Kuma 2022 na mm. nĩ kĩndũ mĩaka ĩrĩa ĩrenda gũthira rĩu. Haija? Ĩĩ. Na rĩu wĩna kĩroto gĩa kũmũcokia? Aca gwake gũikarĩirwo kũngĩ. Aija? Ĩĩ. Nwahikanĩrie? Ĩĩ ni ndagĩikara ndakĩhikanĩrie.

Ndarĩ na gĩkeno Mm. no rĩu njiguaga njiganĩire tu. No rĩu ũyũ wahikirie rĩ, Eh. akĩrĩ mũmachua kidogo ĩ. Arĩ mũ- Arĩ machuo ũcio. Na kũringana na ũrĩa ũrona ũrĩa mũhikanĩte nake rĩ, ũgĩkompea na ũrĩa rĩ, Mm. ndona ũrĩa tarĩ wana wamũtangaga. Ũrĩa nĩ wana, naguo ndamwĩrire atĩrĩrĩ, Mm. ĩ, Mm. na rĩu nĩguo ũiguaga rwĩmbo rũrũ ũranyonie naguo ndauga atĩrĩrĩ, no ngũinĩre kidogo. Ninĩra.

na nĩ watũne maũru make mm. na mahĩtia make yeah. we mahĩtia maku mũtanatigana-ĩ yeah. marĩ marĩkũ rĩu-ĩ gwĩkaga atĩrĩrĩ niĩ njũĩ nĩ time no time mm. ũkorwo ũtarĩ na time na mũtumia waku-ĩ mm. ona ũyũ ndĩ nake rĩmwe time nĩ yagaga mm. tondũ ndĩ wĩra mathaa maingĩ gũkĩra marĩa twĩ na wĩ nake twĩ nake no atarĩu thaa ici ũcio gĩcagi niĩ ndĩ gũkũ ũkorwo ũtarĩ na ũmĩrĩrio ĩ no nĩ ũru mũno mũndũ endaga gũkorwo na ũmĩrĩrio tondũ nĩ gũcaria ndĩracaria thaa ici nĩma hĩndĩ ĩrĩa tũkona kanyamũ ũguo nĩ tũgaikara we wega ĩ ni wega no rĩu ũyũ ndarĩ na ũmĩrĩrio no gwĩka maũndũ matarĩ mega matarakenia ngai rĩu ndũramenya hena maũndũ matangĩhota kũmĩrĩria we Tũti- ndũramenya kwĩ maũndũ ũtangĩhota rĩu tondũ gũkĩũmĩrĩria ma kĩmwĩrĩ ũromĩrĩria rĩu na nĩ mwĩni ũyũ arahũkire egwĩka atĩa

Na niĩ ngũkĩte ndĩharĩrie, ndĩthambĩre, ngũkĩte ona thaa ithatũ, ithaa rĩmwe nĩ kwĩharĩria kũrĩ ũguo na gwĩthamba ũguo. Rĩrĩ rĩngĩ rĩu wathiĩ harĩa. Ĩĩ nĩ ũkaruta wĩra mwega. Ũgĩcangamũke. Ĩĩ. No rĩu hĩndĩ ĩyo wakora mũndũ e TV-inĩ, ndarĩ araruga, ĩ, ndarĩ Kamoni areka atĩa. angĩhang'ĩirwo. Rĩu nĩwakĩona rĩu hau nĩguo ũgakorwo nawe na ũkorwo ũtarĩ na time ya mũndũ rĩu. Time nĩyo yagagĩra hau ũguo. Oh. Ĩni. Koguo rĩ, we mahĩtia maku marĩa wamĩkire, juu lazima ukuwe uli participate Ĩĩ. kwa hiyo divorce. nĩ kwaga time Eh, time. atĩ wakinya mũciĩ ũgakora mũndũ nĩ ahang'ĩirwo Ĩĩ. uona kana ndarĩ na time yaku Nĩwona rĩu nĩke mũru tondũ akoria kũkĩrugĩte tene ĩ. Ĩ? na akorwo ndekũhang'ĩirwo ĩ Ĩ, nĩwona rĩu angiumana nake nĩ arabatara ona niĩ time yakwa. nĩ a- a- a- athiĩ kũrĩa akwĩra nĩkĩ brother Ĩ. okay Rĩu gwaikaraga ũguo rĩu. Wĩra no gũthoma twagĩthoma. rĩu ũyũ mwĩ nake rĩ Ĩ. tondũ nĩ egũkĩrora video ĩno rĩ Ĩ. ũngĩenda kũmwĩrĩra haha ũmwe- ũngĩenda kũmwĩra kiugo kĩrĩkũ haha atĩa Nĩ kĩrĩa ingĩmwĩra-ĩ, nyĩmbo ici nyina Thu ũrĩa wa mbere-ĩ, tondũ nyĩmbo nyingĩ almost ti nyĩmbo ikũmi ngoragwo ngĩinĩra ũrĩa, ĩ, cikoragwo ci nyĩmbo na nĩ gũka ciũka, Ciũkaga. nĩ maruo marĩa ndageragĩra. Ko ũtakĩrĩ wa heal. Nĩ? Ndũ- Ndũrĩ wa Rĩu nĩwona mũriganĩrwo. nĩguo ndainire kĩronda gĩkĩ Ngai kĩhonie ngwĩciria rĩu nĩ ngũ, ndĩ sawa rĩu. Mm. Ĩni. Ona ũngĩ- ũngĩona ngĩaria ũndũ ũcio-ĩ, nĩ kũhona ndĩraho, nĩ Ũrahona. kũhona ndĩrahona. Ĩni. Na ũyũ mwĩ nake ndarĩ harathina tondũ wa nyĩmbo icio winaga? nĩ arehaga ndamũtũmĩire sister yakwa ngĩmwĩra amwarĩrie ngĩmwĩra nĩ rwĩmbo na nĩ ngũina nyi Ndũkina nyinyi. nyingĩ na mũini ageragĩra kĩũndũ-inĩ nĩguo oka akaina rwĩ Rwĩmbo. rwĩmbo ta rĩu niĩ hakwa niĩ nyingĩ nĩ kũgerera ngongereire Rĩu ruo rũu wagereire rĩ, rwa kĩwendo ũcio rĩ, maybe nĩ ruo rwa kũmotivate-re kũingĩra wini-inĩ. ũini ĩ Ro- Rore ũtherie. ũini ĩ Eh. Kuma tene ndĩ mwana mũnini nĩ nyendete Mm. na gũtiĩ nginya tũgĩthoma ĩ niĩ ona mwarimũ angĩoria ũngĩenda gũkorwo ũngĩenda gũtuĩka niĩ ndaugaga mũ Mũini. mũini mũini mũini mũini Mm. nginya ngĩrega thukuru tondũ niĩ ndaregire thukuru form one Mm. niĩ ndaugaga ndĩrarega thukuru ngainĩ Ngai. ĩ Na nĩ waregire. ĩ ni form one Ũkĩo kaine. tondũ niĩ nderĩte mũthĩ atĩrĩrĩ nderĩte mũthĩ atĩrĩrĩ Eh. niĩ ũhe ũndũ ũrĩa kĩrathi kĩa ngita kana driving school Mm. na tondũ ũcio nĩguo wa thĩinĩ wakwa ĩ Mm. nini andwarire thĩka ũhoro wa ũmakanika no ngoro yakwa ndĩarĩ kũ yarĩ niĩ kũ ndageria ũndũ ngũru nguma ikanga-inĩ ngĩmera ndatuĩka ikanga Mm. ngũthiĩ nduĩkĩte ndereba no ndendete driving ndĩ ndereba Mm. rĩu ndagereire maũndũ macio nginya ndĩranjirie kuona kaũtheri ga kũhota kwĩrokendera nyĩmbo ciakwa Mm. ĩni nyũmba ici nĩ kuina winaga rĩ officially wega Nĩ kũina nyinaga. Na at the same time nĩ ũtaga wĩra wa ũtereba. Ĩĩ. Rĩu-ĩ, nĩ wĩharĩirie gũtiga kũina nyĩmbo ũkĩgĩe mera ex waku wambe kũina rĩu nyĩmbo wegemeire another topic, kana ũgũthiĩ o ikinya-inĩ o rĩu? Number two, kĩũria kĩa mũico, gũcokanĩrĩria hamwe, nĩ ũbangĩte gũkaina kĩgoco mũthenya ũmwe kana no mũgithi? Kĩgoco-ĩ, ta rĩu no nĩnjĩraga ũndũ thauti yakwa nĩ ya kĩgoco. Katheri kau ndegwa i director. Nderĩtwo Mm. na nderwo ũguo he rwĩmbo ndainire Mm. rũu njagwo ngai wakwa nĩ ngũnyoteire ngai wakwa nĩ ngũnyoteire ngai wakwa no nĩ ndagĩũka kũrĩ we ngai kĩnyamũkĩre no nĩ ndagĩũka kũrĩ we ngai kĩnjiguĩre itha nĩ matukũ maingĩ njũrĩte ngakiuma njĩra-inĩ ciaku No nĩ ndagĩũka kũrĩ we ngai kĩnyamũkĩre no nĩ ndagĩũka kũrĩ we ngai kĩnjiguĩre tha ĩyo nĩyo gospel yakwa ya mbere Wow, koguo wĩna- wĩna kinya gospel thĩinĩ waku ĩĩ nĩ njiguaga ngĩina gospel nĩguo njiguaga njiganĩire na ici cia wendo kidogo kũringana na thikũ icio winĩte kana mĩaka ĩyo winĩte hanini rĩ Mm. maybe hena mũini- hena mũini wĩ thukuru Mm. arenda kũgera kũrega thukuru tawe Eh, oke ingire wini-inĩ Eh. ũngĩmwĩra atĩa Hĩ. Ũini-ĩ. Ati- Ũini nĩ watiga nĩ kĩũndũ gĩkoragwo gĩ thĩinĩ wa mũndũ ĩ. Eh. Nĩ ngiraga. Mm. Ta ũguo nawe nĩ he video wanirĩkondeire na ndiamĩpost ndiekiri atĩ. ndwamĩa upload Ndia na YouTube. ĩ ndathiĩ ngĩmĩtharia. Mhm. Tondũ ũkoragwo na gĩspirit kĩũru kĩrathiĩ rĩmwe kĩrenda gũkucia thutha. Ũguo ũreka ti ũ- ti ũndũ ti ũndũ. Mm. Oini ona to nyinite mwaka mugima ĩ mm. eh? mm. ndikuga hakwa tha ici mm. nĩ thutha ndĩracoka to kĩrĩa gĩothe ndĩarĩ nakĩo ĩ mm. njoete ngagĩcokia mweno wa wĩininĩ wa wĩininĩ eh. ona no ndwĩ na maciaro ndwĩ na maciaro no ngakiuga mũthenya ũmwe ĩ ũngĩgakinya ĩ nĩ nĩ ngagĩa maciaro macio tondũ mũndũ ahandaga kĩndũ ũkagetha rũciũ Mm. o kahora o kahora o kahora tondũ ona rwĩmbo rũu YouTube Mm. ona ũngĩehera ũkarũtiga o kũu na tondũ nĩ gwĩkĩra rĩtwa rĩa channel yaku thĩinĩ wa video ĩno rĩ Eh, hena ũteithio maybe hena mũndũ wakuona harĩa ũguo Mm. na no wende kuga no arũgame nawe na wini waku tondũ ũrakĩina wega mm. ũngĩenda mũndũ ũcio wĩ harĩa agũteithie na njĩra ĩrĩkũ Niĩ mũndũ ũrĩa wakenio nĩ naigua niĩ ndĩ gwaka mũthenya wa mbere ĩ, kĩndũ niĩ ingĩbatara mũno mũno ĩ, nĩ gũ subscribe ĩ, my YouTube channel ĩ. Ndĩrabatara ũteithio wa kĩmbeca. Nĩ tũkoragwo na mũndũ wĩ thĩ cia nja na ma dollars, Eh. no ende kũrũgama nawe. ndũngĩenda ũngĩũka ati ũngĩũka ĩ kana wĩna mbeca biũ ndirĩ na mbeca biũ Mm. nona nĩ hotaga nginya kwĩ kwĩ mũndũ wĩ harĩa ũguo ĩ Mm. ndarahota kwĩrĩra studio Mhm. nona niĩ nĩ hotaga Mm. nĩ hotaga kwĩrĩra studio kwĩrũgamĩrĩra ũguo Mm. no angĩkorwo na ũteithio angĩhota kũndeithia naguo ĩ Mm. ĩ, no heane nginya namba yakwa kũringana na ũrĩa ũraria nĩ ta wĩna mbia Eh? no ndwĩna ngita na nĩ wendaga ngita ngita ĩ ndũrĩ na system ngita ĩ Eh? hena må ndå ngä enda gå gwä ta ä å thiä å käine kä rabu gwake maybe Mm. tondũ mũgambo waku nä wakå ina wega biå Mm. ndwenda kinya wä ra wĩra ĩ kwa ndagika ĩno ndå renda ndikwona ndĩrenda Mm. ĩ ndirĩ na ndianjĩrĩire ona ndĩ na mwaka ũmwe Okay. ĩ ĩ Mhm. thaa ici nĩ gũcaria ndĩracaria kĩrĩa Mm. Kĩ. nyimbo nona rĩu kwamba gũcuti nyimbo wega wega ũguo tau njũkĩte tũcuti nyimbo ciakwa Mm. Eh, tau kĩrabu-inĩ kĩu ũguo ĩ Mm. Eh, ndirĩ ndaingĩra Mm. ona Mhm. ndirĩ ndaingĩra kĩrabu kĩu rĩu koguo ndĩrĩ o mũgeni music nĩ ndikwenda ũhe namba ũcoke ũnjĩte kĩrabu gĩaku Mm. Eh, njoke na ndirĩ ndarũgama nginya stage ndirĩ ona ndirĩ ndarũ- ndainĩrĩra nginya andũ ndirĩ nyinaga nyimbo ciakwa ũguo Mhm. ndirĩ ndainĩrĩra ona mũ- andũ atatũ

Nĩ twarĩkia mwĩroreri wa Pen Media. Na rĩu nĩ wakĩigua maũndũ one two three. Nĩ twarĩria maũndũ ma relationship yake, the current relationship, I mean ex relationship na current relationship na nĩ twarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũini wa Kamau. Rĩu ĩ, thĩinĩ wa maũndũ macio mothe ĩ, we hena kĩrĩa wathoma. Make sure nĩ wa subscribe thĩinĩ wa Pehen Media na ucoke uthi haria ah, YouTube-inĩ ya Kamau atuga nĩ rĩtwa rĩaku Ndũgũ nĩ wa Kamau. Ndung'u wa Kamau YouTube-inĩ yake make sure ume subscribe